Una do oh my people, I greet una from anywhere in the world wey you dey take watch this my video from. My name na Omobolanle Adedeji, I be your pidgin teacher for this data analytics matter. Make we sharpaly go inside a sat for this video. For previous video, we don take handle all these ones wey dey here for inside home All the group wey dey for inside home, we don handle dem. If you never watch all those videos, sharpaly go inside my channel now, go watch all those previous videos. And if you never subscribe, na the correct time for you to subscribe be dis. Now, as I click on insert, you see sey all dis ribbon down, de don change to another thing entirely. I go start from dis first group wey dem dey call tables and di first thing wey dey here na pivot table if I click dis arrow now somethings go show di thing di first one wey show na im be sey do di pivot for inside dis table or range and di second one na from external source na im be sey you fit put dis pivot table for data wey no even dey for inside dis excel and den you fit just come here come click am me I go come click am for here right now Now as I click am now, one matter don show for here. E dey ask you, if you look dis one now, e don show you all the places wey data dey. Excel don capture am. If you see all dos green line wey dey move, na im be sey na all dis places the data wey the data dey na im Excel don capture. And den if you look am, e don capture am. E start from A one wey be dis place unto the last one wey be K two hundred thousand nine hundred and ninety five na all the data wey dey inside this table be this one now now this one now come dey ask you shey you want make the pivot table dey for inside new sheet abi you want make e dey for inside this existing sheet na him be sey this one wey we dey talk as me I want make this my new sheet I want make my um pivot open a new sheet for me I go leave am like this now come click ok As I click ok now you see am Excel don open a new sheet for me and e don open am like dis. If you look am now you see sey dis title now e don comot for inside im start e don come pivot analysis. Na im be sey anything wey we wan do for inside dis pivot now na here im dey happen. And if you never subscribe for my channel Na the correct time be this make you subscribe wey I go do one video take sama all this thing wey dey for inside here but make we sharperly explain pivot table. Wetin pivot table mean now? If you if you remember for this table here for this data here you remember say the data start from A one unto two hundred thousand nine hundred and ninety five na im be say If you dey check one thing now, if you wan count whether school year oh, na so so and so number now, you go come dey count am one by one, one by one. The thing wey pivot dey do be sey, instead make e dey do dat kind wahala, pivot go help you summarize some things. If you look am now, all the title wey dey for inside here now, all dis title here, Pivot don carry am come here put for you. So you fit analyse anything. E fit be sey you dey look for one thing now o. Make we um quickly go into dis one now wey dem dey call school name. If you see am now, for dat two hundred thousand nine hundred and ninety-five data wey dey dere, Excel don help you summarise all the school name wey dey for here now. Now if you come dey look for all dis school name, if you you fit wan compare am with one other thing um make we click dis one wey dem call migrant. See am now, e don open am put for here. If you look am now, the two been dey for inside row. You fit carry dis one now comot for inside row put am for column see am now e don put am here um e don write am now for you and den you fit come here come say dis one now o you want make e give you di value if you put am for inside value now see am now e don put am for here na so we dey take use pivot table make I sharply go back inside my insert Now as I come inside im site now, we see another one wey dem dey call recommended pivot table. For dis recommended pivot table, e dey talk say Excel don reason dis your data come see you suppose need one and dis data oh, dat data oh, see am now. E don dis ones na im all the suggested one. If you like am, you go just click am. See am now. e don help you reason your data sey you suppose need all dis kain thing. If you want now, you go click okay but me I no wan do anything, I just take show una. I go cancel am right now. Now de next one for here na table. If I click dis one now, Excel go bring another tori come out. E don again help you reason where all your data dey now. E start from a one go reach two hundred and ninety nine thou nine two hundred thousand nine hundred and ninety five now e don capture am sey na there oh e wan put the table e say e still come ask you you wan make your table get header na im be sey you wan make e get title abi you no wan make e get title me I wan make the table get title so I go click ok now You see am now, dem sey don do the magic put for you. As we put dey table now, dem sey dem don carry you come here. Like e do for pivot, e don carry us come here. Table design. E get many many things wey dey inside here wey you fit do. Now, you fit change the colour oh. You fit change colour. See am now. See am now, you fit change di colour for inside your table and den you fit do many many things for here. Again, subscribe to dis channel so dat wen I reach here wey I dey explain table give una, you go dey notified of di video wen I upload am. I go go back go inside insert. So now as I dey inside im sat now, I fit leave am for dis table and I fit undo am because I no too really need the table, I just take am explain give una. So I don finish dis table matter, now the next one wey I go go na im dem dey call illustration. For dis illustration, you see sey we also get some other things. I go start with picture. If you click dis one now, e don bring another tori. E dey ask you sey where you wan get the picture? For inside dis device abi you wan go online go bring the picture? I go click the first one wey be sey from dis device. As I click am now, e don open some place for me wey be sey I fit pick my picture from. Now, I go con come dis place now, you know where your picture dey, di picture wey you dey look for you know where e dey, me I don click where my own dey now, I don click di picture wey I wan put for inside dis excel, I go come click insert. As I insert am now, you see am now e don bring am come here now, I fit reduce di picture. and I fit increase am. For dis kind matter now, I go I go reduce my own. I don put subscribe now so dat you go dey remember sey if you never subscribe for my channel, make you quickly subscribe. Now, if I click dis one again, the second one wey be sey for online. I don click am. Dis one, e go load onto how fast your internet be. Becos to do dis one now, you need internet. If you no get internet, e no fit load give you. Now, for dis one now, if you see am now for inside internet, you fit look for anything. And if the thing wey you dey look for, e no dey here, you fit come here con search. I go just click dis one now. so I go click dis one and den I go click on insert see am now e don come show for inside di excel Now e get somethings wey you fit do for inside dis picture for inside dis excel oh. E get somethings wey be sey you fit remove the background, you fit do somethings but dis picture now no get background so I no fit click on dis one. You fit connect am, you fit do um colour, artistic many many things. For another video, I go take explain dis one give huna. again make I go back inside di sat. Now we don do dis picture side now, di next one na im we go come come dis place wey dem dey call shape, I fit come here now come click any of dis shape, you see as di shape many na your decision to pick any one wey you want, any one at all wey you click for here e go show you for inside dis excel so. I go come dis next one now. Dis one wey dem dey call icon, you fit come here now. Now dis one wey dem dey call icon, e get many many icon wey dey for inside there. And if if you look am, all the icon get e own title. If you click dis one now, e go show you only the thing wey dey for accessibility. If you click analytics now, e go show you only things wey dey for inside analytics. If you click animal, see am as e come. Anything wey you want, na im you go check now. Na dis one now, I go con click dis one now, put for here, click insert. See am now, dis one don show for here. So you fit increase am and den you fit reduce am. And you fit put am for inside dis place oh. No think sey because I dey comot am put for the one side, e no fit dey here. E fit dey here. See am now I don put am for here now. Dat one na dat one. Now the next one na 3D model, you fit do 3D model put for inside dis one. E dey ask you whether 3D model you wan sama am for inside your computer abi you wan carry am from online. As I no get 3D model for inside my computer, I go go online. All dis thing e fit fast for your own side if your internet fast and e fit slow if your own internet e slow. See am now see am e don bring all dis 3D model come give you. There many also and den na anyone wey you want na im you go click now. See am na, see am now, I don click on di emoji now, e dey bring many many tins come give una. I go click on dis one wey get star for ein eye becos all my subscriber, all of una be super star, so I don carry dat one come, e dey load now. As dat one dey load. E be like sey my internet slow again. Okay, e don show. So, for next one now, we go go smart art. For dis mattered, you go see sey many many things dey for here wey be sey you fit take do many things. See am all the things wey dey for here now, e dey talk about many things. Dis one now na process. Dis one na cycle. If you look am now, if you wan do your report for inside excel, con show am for inside circle, you fit con here see hierarchy. E get many things wey you fit do oh for inside dis excel. See all of dem. As I no dey do dat one, I go cancel am and den you fit do screenshot, you fit screenshot for your system see all de screenshot wey me I get and den you fit screenshot am come put for here, I no dey screenshot for dis one. Now I no dey like make my video too long so dat I no dey chop una data, for de next one now for the next video we go continue for chat if you never subscribe put for this channel na the right time be this make you subscribe no forget to like no forget to put comment for inside our comment section e be like say e get one video wey you want and me I never do am talk am put for inside the comment section and I go sama you with the video see you for my next video bye